Çyndanam şu MacBook Air iki müň ýigrimi bäş partiýa refresh bolsa men-ä magazynmy ýapýan, TikTogymam udalde edýän, ýitip gidýän. Hany onda oglanlar meselede ullakan nokat goýmaly ýeri geldi öýtýän taýyn bolsaňyz başladyk. Bu wideo öňkülerden azajyk uzynrak bolar, şonuň üçin soňuna çenli görmekligi maslahat berýän, soňuna çenli görseňiz ökünmersiňiz. Şu wideoda men hemme diýen sözleme bir-birden jogap berýän we iki müň ýigrimi bäşinji ýylda M bir prosessorda öndürilen, MacBook Air-iň ýokdugyny size subut etýän. Birinji belläsim gelýän zada soňky wideoňyzda aýtýan zatlaryňyzyň ýalandygyny özüňizem ýaman gowy bilýäňiz. Olam nämeden bildirýä gürleýşiňizden bildirýä. Gorkup gürleýäňiz. Oglanlar gorkmak gerek däl. Siziň söwdaňyzada peýdaňyzada hiç hile dawam ýok. Ýekeje niýet ba olam halky aldamaň. Bolany. Öňümden şu wideo çykýar. Menem ony görýänlänin pikirlenmän refresh diýip ýazýan. Bärde meňem ýalňyşym bar sebäbi oglandan satýan makbugy refresh bolmanam biler men azajyk analiz etmän göni ýazyp goýberdim onam näme üçin ýazdym sebäbi apple kompaniýasynyň alty ýyl mundan öň görkezen kompýuterini geçen ýyl täzeden ýene-de önümçiligine Ýüz prosent goýmajakdygyny bilenimden soň ýazdym. Bular ýalak ýagdaýda kellä näme gelýär, elbetde refresh gelýär, menem refresh diýip ýazdym. Oglanlaram öz etýän işleriniň ýalňyşdygyny bilselerem maňa diş oklaýarlar we gepi başga ýana çekýärler dänim şol kompýuterleriň refresh däldigini maňa subut etjek goýarlar. Aslynda meň pretenziýam olara näme dedi, kompýuterleriň refresh refresh däldiginde däl, meň pretenziýam Kompýuterler iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykarylan däldigini aýtmaklykdady. Geliň indi hemme zady bir-birden polkalara goýup başlalyň. Oglanlar öz disk wideolarynda öz satan makbuklarynyň arkasyndaky seriýa nomeri görkezýärler. Apple Check Coverage saýda girýärler dänim, Bul kompýuterleriň aktiwasiýa bolan wagtyny maňa görkezýärler. O taýda-da adam dilinde ýazylgy dur, iki müň ýigrimi altynjy ýyl diýip. Indi şu taýda ýekeje sorag men siziň özüňize beresim gelýär. Iki müň ýigrimi altynjy ýylda aktiwasiýa geçen kompýuter iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öndürilen bolýarmy? Ýa hökman şolar ýaly bir zakon barmy? Näme, kompýuter togsan ikinji ýylda öndürilip bir ýerde saklanylyp iki müň ýigrimi altynjy ýylda aktiwasiýa geçip bilenokmy? Siz ýekeje wideoňyzdada kompýuteriň öndürilen senesini görkezen ýeriňiz ýok. Satyňyzda bolsa iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykan MacBook Air M bir diýip satdyňyz. Indi umuman şol iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öndürilen MacBook Air M bir diýilýän gürrüň nirden çykdy, olam, oglanlaň satýan kompýuteriniň arkasynda nakleýkada öndürilen senesi iki müň ýigrimi bäşinji ýyl diýip dur. Ana şondan geldi. Oglanlar, azajyk howlukmaň, bu nakleýkaň taryhy barada soňurrak aýdyp berjek, ondan öň şuňa seretýäs. Indi, oglanlaň wideosynyň aşagynda bir topar ownuk söwdagärler bulara goldaw beripdirler we, iň esasysam, biziň bir topar klient ugratýan magazinlarymyzyň biri, ina, Şul skrinşody alyp goýupdyr. Bolýa diýdim, açdym bul skrinşody, seretdim, ýurtda strelkajyklar inem refabricet now diýip duran ýerini görkezipdirler, tipa bul refresh dälmişin. Ýöne, oglanlar, meni samsyk görýän bolsaňyzam, öz yzarlaýjylaryňyzy we müşderileriňizi samsyk görmäň. Näme üçin hiç kim ýokardaky setirlere seretmedi? O taýda, kompýuteriň öndürilen senesi on dokuzynjy awgust, Iki müň on bäşinji ýyl diýip dur, iki müň ýigrimi bäş däl oglanlar, iki müň on bäş. Ondan aşakda unit age diýip setir bar, aňyrda kompýuteriň ömri on ýyl, ýedi aý diýip görkezip dur. Indi siz o zatlara seredeňizok tanym, diňe refurbished now diýen ýerini görkezen bolýaňyzmy? Ýa siziň dünýäňizde men we siziň yzarlaýjylaryňyz şo dereje samsykmy, şo zatlara düşünmez ýalak? Eger-de siz beýle pikir etýän bolsaňyz, Gaty daşa gitmersiňiz ynanaýyň maňa. Ondan soňam öz wideolarynda üç sany satan makbuklarynyň seriýa nomerini alýalar da nim Apple coverage saýtda ony barlap görkezýäler ýöne iň gyzykly zady nämede kompýuterlaň öndürilen senesini däl-de aktiwasiýa geçen senesini görkezýäňizde bir ýyl garantiýasy bar diýýäňiz. Men size, oglanlar, bir syr açaýyn, eger-de siz togsan ýedinji ýylda çykan Mac alan bolsaňyzam we şol açylman duran bolsa, Apple-iň şoňa bir ýyl garantiýasy dowam etýändir. Siz ony näçinji ýylda aktiwasiýa edeniňiziň hiç hili tapawudy ýok. Onnoňam, oglanlar, size pretenziýa kompýuter iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öndürilen diýýänligiňiz üçindi, refresh refresh däldigi üçin däl. Bulaşdyrmaň. Onnoňam, kompýuteriň aktiwasiýa geçen senesi Öndürilen senesi bilen hiç çilek ýagdaýda baglanyşygy ýok, düşünensiňiz diýip umyt etýän. Onsaňam beýle şol Apple-yň saýdyna ýüz prosent ynanýan bolsaňyz oglanlar ene şul zat öňümde ýöne ýere duranok dublikat Airpods dört nauşniklary iki ýüz manatdan magazinde zyňyşyp oýnasaňyzamma dublikat diýip satýas Şuň seriýa nomerynam häzir şu taýda skrinşot edip goýaryn. Özüňiz giripçike ýazyp görüň, iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öndürilen original towar diýip görkezýändir, ýöne aslynda Apple-yň şu zatdan habaram ýok, Hytaýda podwala çagalaň çöpleýän zady. Ýa-da ine şu jagaşly skrinşota serediň, täzeje plomba iPhone on alty Pro Max, özem size goldaw berýän magazinleriň birinden satyn alnan. Şuň seriýa nomerini Apple Check Coverage-e ýazýan welin, bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýyl diýip görkezýär, garantiýasam ýetmiş dokuzynjy ýylda gutardy diýip görkezýär. Ol-a iPhone eken, öwdewürler, menem ýok, sizem ýok. Şoň üçin bu saýda ýüz prosent ynanmaklygyň özi bir ýalňyşlyk. Ol önümleň haçan öndürilendigini görkezenok, ol diňe garantiýaň statusy barada maglumat berýär. Onnoňam islendik Apple-yň enjamynyň korobkasyny we seriýa nomerini iki müň ýigriminji ýyldan bäri ýasamaklyk hiç hilek mesele däl. Aşgabadyň ýarsy şeýdip ýasap, satyp ýör. Ýöne gowusy oglanlar meni bu temada gürletmäňsene. Indi, men aýtýan sözlemime jogap bermek üçin azajyk daşrakdan aýlanmaly bolýas. Geliň MacBook-ly gürrüňi bir gyra aýyralyň we Apple M bir prosessoruna seredeliň. Iki müň ýigriminji ýylda Apple tarapyndan görkezilmiş prosessor we bu prosessori Taýwanda ýerleşýän TSMC zawody öndürýändir. Umuman, siziň bilýän prosesorlaryňyzyň hemmesi TSMC tarapyndan öndürilýär. Indi, TSMC-iň berýän habarlaryna görä, Apple M bir prosesoryny şolar iň soňky sapar iki müň ýigrimi dördünji ýylda öndüripdirler. Şondan soň Ýeriň ýüzünde hiç ýerde Apple M bir prosessory öndürilenok. MacBook, iPhone we islendik Apple tehnikasy Foxconn atly zawodda çöplenýändir. Indi ýüzlenýäs Foxconna. Olaň berýän maglumatyna-da görä, Foxconn kompaniýasy iki müň ýigrimi dördünji ýyldan soň ýekeje-de Apple MacBook Air M bir prosessory-da öndürmändir we Gold kompýutere ugratmandyr. Inada skrinşotlar arkaýyn pauza goýup seredip bilersiňiz ýa-da ina telegram kanalymyz şoň üçinem hemme suratlary ýükleýäs geçip görüp bilersiňiz. Indi Gold kompýuteriň aýtmagyna görä Apple kompaniýasy iki müň ýigrimi bäşinji ýylda ina şul noutbuk niweroýatno gowy bolanlygy üçin Hindistana gaty gerek bolanlygy üçin buny täzeden önümçilige çykarypdyr diýip aýtýarlar. Ýöne iň gyzykly zat bilýäňizmi näme? Internetde hiç ýerde şo zat barada hiç hilek maglumat ýok. Düýbünden ýok. Bir zada düşüniň oglanlar, Apple kompaniýasy nähili derejedede beýik bolaýan ýagdaýyndada adamlara peýdaly, gerekgil bir zat etse, ilki şo barada maglumaty hemme ýere ýaýratýa, soňam önümçilige başlaýandyr. Eger-de bir ýerde maglumat ýok bolsa, diýmek şo zatdan Apple-yň habary ýok. Eger-de Apple hakykatdan hem M birde işleýän Air-i iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykaran bolsa, onda bu zat barada iki sany türkmen oglan TikTok-da gürläp oturmazdy. Tutuş dünýä şu zatlar barada gürlärdi. Onnoňam Toyota Prado barada bir zatlar samyrdan bolupsyň, oňam jogaby diýseň ýönekeý. Hawa, köne maşynyň dizaýny, sypatyny nostalgiýa edip, Täze maşyny köne dizaýnda çykaryp bolar. Ýöne kelläňde çalaja şygyrdy bar bolsa, täze çykan Prado-da ýetmişinji ýyldaky motor, korobka, hodowoý we salonyň bolmajakdygyna düşünmeli. Ine, şular ýalak elementarny we ýönekeý zatlary agzyny dolduryp gürleýän satyjylara düşündirmeli bolýanlygyma men gynanýan. Indi ýaňky nakleýka barada, näme üçin bärde iki müň ýigrimi bäşinji ýyl diýip ýazyp dur, onam häzir saňa öwretýän, eger-de satýan zadyň barada maglumaty bilmeýän bolsaň ýa-da adam alýan bolsaň, gowja diňle. Ilki bilen-ä o nakleýkaň seň original nakleýka däl. Foxconn zawodynda-da, Apple-iň öz tarapyndanam ýelmenen zat däl ol. Bu makbuklar iki müň ýigrimi dördünji ýyla çenli bir ýerlerde çöplenipdir, bir ýerlerde, skladda, saklanypdyr we iki müň ýigrimi bäşinji ýylda ýa-ra Hindistana import edilipdir, ýa-da iki müň ýigrimi bäşinji ýylda Hindistanyň içinde peresertifikasiýa ýagdaýyny geçipdirler. Ana şondan soň Hindistanyň hukugyna laýyklykda her bir enjamyň arkasyna täze nakleýka ýelmäp goýberýärler. Onuňam ýene bir zat bar. Şu kompýuterleriň haçan öndürilendigini sizem bileňizok, menem bilemok. Kompýuter açsam ýöne men bilýän onuň haçan öndürilendigini, mesele ýok. Ýöne gyzykly zat nämede, şo kompýuter ir döwür çykan bolsa we Hindistanda batareýi ölüp galandygy üçin açylyp, täze wakkumnator goýulyp ýapylan bolsa-da, yzyna iki müň ýigrimi bäşinji ýyl diýip, nakleýka ýelmenilip goýberilýändir. Siziň diýýän zadyňyz bilýäňmi nähilek bolýar? Men Dubaýdan iki müň ýigriminji ýylyň kemersyny zakaz etýän, Ýigrimi altynjy ýylda Türkmenistana gelýär. Gaýda uçoda goýamda-da tehpasportda uçoda goýlan senesi iki müň ýigrimi altynjy ýyl diýip ýazylýar-a. Men şoňa seredip tmkarsa maşynymy satlyga çykaramda paket iki müň ýigrimi altynjy ýylyň Camrysy diýýän ýalak bolýar. Onsoňam, satýan zadyňyza göwnüňiz ýetýän bolsa, aýdyşyňyz ýalak biziň kanalymyzy sylaýan bolsaňyz bir agyz jaň edip, Agam, ina MacBook, al şuny, obzor et we hakyka diý. Paýlaşyp, soňam Magbugy yzyna ugradaý diýen bolsaňyz, meselede nokat goýulýardy. Ýöne, onem edip bilmediňiz. Şu taýda aramlyk netijeleri çykaralyň, oglanlar. Men size, siziň satýan zadyňyz erbet, gowy däl, işlänok, poddelka diýýän däldirin. Men size ýekeje pretenziýam, şul kompýuterler iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öndürilen däl diýýändirin. Siz adamlary aldaýaňyz, meň esasy pretenziýamam şodur. Men hemme zada düşünýän. Islendik adam ýalňyşyp bilýä. Menem refresh diýip ýazamda ýalňyşdym. Ýöne siziň şul satan makbuklaryňyz iki müň ýigrimi dördünji ýyla çenli bir ýerde öndürilen we saklanylan, iki müň ýigrimi bäşinji ýylda Hindistana baran we iki müň ýigrimi altynjy ýylda-da Hindistandan Türkmenistana gelen kompýuterlerdir. Ýöne hiç hilik ýagdaýda iki müň ýigrimi bäşinji ýylda öndürilen model däl. Özem men bu sözleri howadan alyp aýdamok. Siziň diýşiňiz ýaly Dubaýdaky ondaky-mundaky Apple predstawitelleri bilenem gürleşdik, şonuň üçinem şul jogap azajyk eglendi, oglanlar we gyzlar. Ilki bilen-ä Türkmenistanda iki müň altynjy ýyldan bäri diňe Apple tehnikasyny satyp ýören adamlar bilen maslahatlaşdym. Ondan soň şolaň Dubaýdaky we Hytaýdaky işleşýän adamlary bilen maslahatlaşdym. Hiç kim iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykan MacBook Air M bir barada maglumat bilenok. Bor, ol-a men ekenim Dubaý we Hytaýda şu zatlary çöpläp, elläp, tutuş ýeriň ýüzüne paýlap ýören adamlaram siziň aýtýan zadyňyzdan habary ýok. Özem näme üçin siz refresh sözüni bir hili kiçeltme ýaly kabul etdiňiz? Şu kompýuterler refresh bolsada näme bolsada iki müň ýigrimi altynjy ýylda alty ýüz dollar býudjetde alyp boljak iş üçin alyp boljak iň gowy kompýuterlaň biri meň özümem şony ulanýan we gerek bolsa sizden alty ýüz dollara şondan birinem alyp bilerdim. Wideoň soňunda bolsa, iki-üç sanak magazynçylary we bäş-alty sanak iki gün telefon ulanyp özüne ekspert diýip ýören tehnohoz näme bilýär-aý diýýän kommentatorlara gysgajyk jogap. Magazynçylar, siz ilki bilen-ä prosessorlaryň adyny dogruja Mediatek Dimensity, Qualcomm Snapdragon diýmäni öwreniň. Ondan soň Ultra diýip kamera ýokdugyny we kamerada ýüz ýigrimi x zoom bolsa ol awtomat bet suwata düşürýär diýmekligi aňlatmaýandygyny öwreniň, ondan soň agzymyzy deňeşdirip bileris. Heýterlere bolsa janyňyz sag bolsun diýesim gelýär. Siz barlygyňyz üçin biziň kanalymyz ösýär, özgerýär we bize goldaw berýän, biz bilen gyzyklanýan adamlaryň öňünden çykýar. Janyňyz sag bolsun. Bu wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän. Indiki wideolarimizde görüşýänçäk. Hoz, sag boluň. Şu zady iýmänem ýatdan çykarmaň, aram-aram kelläňe gaty peýdaly. Wiý, Gold Computers, magazynyň zadyňy ýapyp akkaundyňy udalit edip kösenip ýörme. Bir agyz halkyň öňüne çyk daýym, Tehnohoz dogry aýdypdyr, şu makbuklar iki müň ýigrimi bäşinji ýylda çykan däl, refreşem däl, Alana berene nesip etsin diýip wideojyk paýlaşsaň gaty gowy bolar. Hadi güle güle. Şu wideoda men hemme diýen sözleme bir birden jogap berýän. Meselem men sizden zat alyp göremok ýöne şo kompýuterler togsan dokuz prosent refresh. Men hemme zada düşünýän. Islendik adam ýalňyşyp bilýär. Menem refresh diýip ýazamda ýalňyşdym.

Ine, srok testi 7 mart 2027 ýyla çel garantiýa berýär. 8 martda da aktiw edilen. Çyndan hem şu MacBook Air 2025 partiýa refresh bolsa, menä magazynymy ýapýan, TikTokymam udalde edýän, ýitip gidýän. A, ýöne şu refresh däl bolsa, Sen, ýagny Tehnohost, sen öz akkaundyňy udaliti edýäň, obşa sistemadan çykyp gidýäň. Gelişdikmi? Islendik adam ýalňyşyp bilýär. Menem refresh diýip ýazanda ýalňyşdym. Ýok, onam etjek däl diýseň, wideo çekip bagyşlyk soraýaň. Bu wideo roligi näme üçin işledim? Birinjiden, refres, şo meseläniň çözgüdini, ikinjiden, jedel, näme hakda edeligimiz barada. Tehnohoz, agam, saňa hormatym uly, indiki wideomda ýyl meselesini gürleşeris we negatiwnyý kommentariýalar barada gürleşeris. Häzirlikçe. Nokot.